Төрүт сир тыына арчылаах, салгына алгыстаах. Петр Егорович бу күн сирин көрбүт, биһигин ыйаабыт сиригэр үктэннэҕинэ, куттуун сүрдүүн сылаанньыйар, өйдүүн сүрэхтиин уоскуйар, ону тэҥэ бу ытык сиртэн күүс-уох иҥэринэр. Бараһыалап сирэ мантан силистээх оҕолорун өрүү эҕэрдэлии үөрэ көрсөр. Эһэнии-эбэнии ийэлээх аҕаны ахтан, бу дойду кырсын устун ааспыты эргитэ хаамтахтарына, таптыыр хараҕынан эргиччи эҕэрдэлии көрдөхтөрүнэ, оҕо-аймах дьоллоохтук үөрэ-көтө туллуктана дайдаҕына, сир-дойду эмиэ астынан, ахтылҕанын таһааран, тыалын кыралаан оонньотон, отун-маһын ибир-сибир хамсатарга дылы гынар. Биһи бу ытыс сиргэ кэлэн турабыт. Манна үс холкуос холбоһоннор Бэрээйи, Социализм, Барсила холкуостар холбоһоннор түөртүн-түөрт сыллаахха ыһыах ыспыттара. Кинилэр манна сэрии түгэнин бүтэрин, уйгу быйаҥ олох эйгиэрин иһин эһэйгэ турарбыттара. Онтон түөртүн биэс сыллаахха эмиэ эһэйгэ туруоран Кыайыы улахан өрөгөйдөөх ыһыаҕын ыспыттара. Онтон манна бу ытыс иһиггэ наар ыһыаҕы ыһыллар. Кырадахпиттан манна сылдьабын, оттон мин манна төрөөбүт сирим. Киинин түспүт сирэ Брослав. Онно саамай ытык сирим буолар. Манна кэлдэхпинэ олорбутун сирэйдиэх ыраахтан сырдыыбын, эйгэхсийэбин, дьоммун көрсүбүт курдук сананабын. Мин харахпар бары ийэлээх аҕам манна үөрэн-көтөн, ыһыахтыы дьаларын көстөр, эбэлээҕим, эһэлээҕим туох баар аймахтарым, хааныр аймахтарым. Биһиэнэ бу Уолба диги тардыһа турабыт. Уолба Барсылап тигэн тардыһа манна кустуубантан чугас үүтээннээхпит. Онон дудуланан хытабы кустуубу хаастыыбыт. Онно сир астаан эрмиэ манна бу диги кэлэммин наар сир астыыбыт. Манна этегге да туох баар хонноон быттыгын бартын билэбит. Өрүү да түмсүүлээх барыһылаптары төрөөбүт төрүт буордарыгар сүгүрүйэн, бу холкуоһу күүрүүлээх үлэнэн, дьоһун олоҕунан сураҕырдыбыт дьонноругар махтанан, өрүү тапталынан ахтар төрүттэрин сырдык мөссүөннэрин үйэтиппит стелалара бу кырдал бастыҥ көстүүтэ. Улуу кыайыны уһансыбыт, хараларын ньыппарынан үлэ үөрүтүн кыайбыт, икки үстэн тахса киһи мөссүөнүн тыыннаах уот сандаарда киэркэтэр. Билигин сыл аайы түмсэн ыһыах-хаан ыһыахтыыбыт, кыайыылаахтарын батылабыт. Бу кэнники сылларга норуот бэйэтэ үп-хомуйан сэриигэ сылдьыбыт, сэрииттэн эргиллибэтэх дьоннорун кириэстээн стелланы оҥордубут. Икки үс төрдүн тахха киһитэ бастаан оҥорорбуту билигин өссө ити плиталарын кэнники эбэ тураллар. Дьоннорун хаарыскаларын булдахтар оҥоттороннор. Былырыыҥҥыттан Кыйыы күнүгэр биһи бу Вечное Гойно уматабыт. Охсус майга хайа умайан турар. Быйыл эмиэ умайан турбута киэһэ буолгалы. Дьон дьон бөҕөтө сыдьар. Үһүгүрүө иһэ буолла. Манна кэлбит киһи хас сырыы аайы саҥаттан курдук бу хаартыскалары долгуйа, Өр одуулуу сыныйа көрөр. Эбэтин эһэтин, ийэтин аҕатын, аймах билэ дьонун булан, сирэйдиин сырдыыр. Кая да түгэҥҥэ бараһылапка талаһар, оҕолорун сиэннэрин бу сиргэ чугаһата, тапталы иҥэрэ улаатыннарбыт, биэс оҕо аҕата Петр Тарасовка бу хаартыскалар оҕо саас бастыҥ өйдөбүлүн эргитэллэр. Тэ бу Врославтан төрүттаахтарга анаммыт биһи бэтэрэннэрбит уонна сэрии бэтэрэннэрэ, тыл бэтэрэннэрэ анаммыт стелла болар. Манна мин эбэм Степанова Татьяна Григорьевна бар, кини уонна Бэрэйэ Алаатан төрүттэх. Онтон эһэм Степанов Симин Халлаан Петровна Томпо Сахалыттан төрүттэх. Аты мин аны олох идик-бытык өйдүүбүн, иһэлээх эбэбин. Эбээм балана олох наһаа холку этэ, олох холку, убаҕай эмээхин этэ. Онтон эһэбин улахан өйдөөбөппүн. Кини идик-бытык кыра олох кырэйдэхпинэ өлөхтөөбүтэ, онно хараа суох этэ олох. Хараа суох буолан маны туруускана диэн өйдүүбүн. Ачыкылаах, кырачыкылаах.

үгүстэрэ кыраларыгар төннүбүттэр. Уоллара Бүөтүр ылыннарыылаах тыллаах, дьааллаах буолан, кинини Бараһыылап колхоз бастакы бэрэссэдээтэлинэн талбыттар. Манна тааттаҕа Степан Васильевич Аржаков кэлэһэддьэн кинини бэлитик өйбүт буол үүнэриэххэ наадайбыт. Ону хомойуох иһин һэллик ырыга ылларан бииргэ төрөөбүттэрэ бу дьиэ кэргэн барыта имирэстэллэр. Онто бытыннаах хаалаллар Мария Ивановна, онно Мария Ивановна муну эбээм, онно Һөдүө Семенович, онто этэр буоллахха оттон бу Мария Ивановна оттон биир эмиэ улууспут биллэр салайааччы буолар, кини манна биригэдийдии да дьиибитэ, бу Уолбаҕа сэбиэт бас кэллэринэн Онуттан осыдан халай үлэҕэ уһуннук үлэлээбит биһиги киэн туттар эмиэ дьиибик буолар. Оттон булат эбээбит эмиэ детсадка меховедущайдык дьиэдэбит, ол аата бу Степановтар хааҥҥыт эбээбит хааныгар эмиэ күүстээх халай бу хааннаах дьоннор төлөөн ааспыттар диэн этэбит. Оттон туох диэххэ манна бу ыстыалла оҥоһуллубута биһи манна үлэлэспит дьоҥҥо махтаныахпын баҕарабыт. Бу дьиҥ манна кэллэххэ оҕолоргун дьэ кэллэххэ дьону дьэ кэллэххэ бу Барыһылап историятын барытын кэрсиэххэ сөп. Маргарита Петр Тарасовтар улахан уоллара Михаил төрүттэрин сиригэр быык аайы кэрдэҕиттэн сылдьар. Билигин бэйэтэ ыал аҕата, салайааччы киһи, өбүгэ сиригэр ураты иэйиини иҥэрии, дьиэ кэргэн иһигэр истиҥ сыһыаныы иитии, эбээттэн эһэттэн саҕалаан утум-ситим бэриллэн иһэрин бэлиэтиир. Эбэтэ Анастасия Семеновна, эһэтэ Егор Алексеевич Тарасовтар Мишаны сылаас хоонньуларыгар саһыаран, төбөтүн оройуттан сырылаччы сыллаан, быыһыгар такайан, сүбэлээн, элбэх сиэн быыһыгар маанылаан көрбүттэрин олус күндүтүк саныыр.

киэҥ көҕүстээх этэргэ дылы ыраахы маны өтө көрөр халайчы киһи этэ. Ону киниттэн халайар кэмиэт мин эбэлээх тиэрэригэр манна оҕо дьан отко же Хурков дьаҕас кэлэр манна Игорь Инкентьевич бэйэтэ олорон халайаччы буолбута үс сыл курду олордо диэбиттэрэ маны Георгий Николаевич Никонапка эмиэ күүскөмө булбута ол сынан кини үөрэппит дьон эргэтэ бары улахан халайаччы болан үлэлии хамныы сылдьаллар оттон үтүө санаата эмиэ биһиэхэ сиэннэри биэрбит Бу сиэттэр эми бары үрдүк үрэхтэнэн, онно хайан данытын ханна эрэ тиийэн бу Тараап аймах диэн ааты иһитиннэрэ гына үлэлии хамсыыр дьон буолабыт. Кыра дэхпиттэн бэлэх эһэ манна элбэх ыһахтарга кыттарын көрбүппүт. Тоҕо дегиттэн кытта кинилэр спортивнай дууһалаах дьоннор этэ, сүүрүүгэ да буоллун, оһуохайга да буоллун барытыгар кытталлар этэ. Оннуттан мин манна оҕо сааспар эми оттон кыра дьон өйдүүбүн.

Бу, бу бэйэ, бэйэҕэ убаастаһыы, үбүгэттэн сүбэ ылан үбүгэлэргин үөрэтии, оннотон ордук кинилэр ааттарын ааттатыы диэн ордук улахан биһиэхэ санааны биэрбит дьоно буолалар. Бу эбэлээххэ каникулга кэлэммит биһиги оттон манна оҕолор дьэ бары мустаммыт кинилэр буолдары сүүрэн-көтөн бары ыллаан-туойан этэргэ сасыһа онньоон оннук кэмнэр ааспыттара. Оннуттан эһэм дьиэтэ үйэтитэрин тула дьиэтин үйэтитээри диэххэ дьиэтин үйэтитээри мин ытык күөгө көһөрөн аҕалан туттан дьабын бу этэргэ ыла биһи аймахха памятник буолар дьиэ тоҕо этэргэ өтөхсүйэн хаала дьиэмин көһөрбүтүм уонна оттон билигин кыра кыралаан тутан онтон чугаһаатан эрэбит оҕолоругар сиэннэригэр өрүү үтүө холобурга сылдьар егор алексеевич аата барыһылаптар хайа да тэрээһиннэригэр куруук дорҕоонноохтук ааттанар Үлэ Кыһыл Знамята уордьан кавалера улуус бочуоттаах гражданина аатын сүкпүт ытыктанар киһи мөссүөнэ кыайыыны уһансыбыттары кэккэлэрин хаҥатар. Кини баара-суоҕа уон аҕыс сааһыгар 1904-2 сыллаахха Дьокуускайга үлэлии сылдьан сэриигэ ыҥырыллар. Мальта станция баран эчиллэн байыаннай үөрэҕэ баран баран илин илин ыыппыттара. Дьэ бу илин баран онно кини онно биэс биэс сылы быһа сулууспалаабыта. Ол кэмҥэ киниэхэ тулайаах буолан манна ким да суруйар аймаҕа суох буолан киниэхэ ким да суругу суруйбат этэ холкуостаахтарга суруйуун диэн сурук ыытан дьэ холкуостаахтан бу киһи үчүгэй киһи Такыа диэнэ киниэхэ суругуруйа хогуотаата суруйбут суругуруйбут этэ. Онно аҕам дьэ ол хогуотаатаны бистэн онтон түөрдээтэ алаакай гиллэн кэлэн бу төрөөбүт холгуһугар дьэ тугунан ааҕа сибидисиэниллэрдэ балаҕаныгар онтон дьэ ол кэнниттэн биригэдьиирдээбитэ онтон биригэдьиирдээн мантан холгос битаан таллыбыта Кини онно отут сылы быһа туох баар бу холкуос холкуос үлэлэригэр халыр үлэлээбитэ. Дьон туһунан хаһан да куһаҕан сылаангабайда, хаһан да дьону кэнниттэн саҥара сылдьыбакка бартын сэриигэ этэр олох туох баар мунньах буоллун, пианун буоллун барытын онно кини тыл этэн аата кириитикэлиир да оттон бартын кини дьиҥ кырдьыгына этэр этэ бартын. Кэскил кэҥиир дьолугар Егор Алексеевич тулаайах бэйэтэ тоҕус оҕо төлкөтүн түстээн Күннээх олох туһугар үлэни өрө тутар дьоһун дьылҕаламмыта. Кэргэнэ Анастасия Семеновналыын оҕолоругар, ыччаттарыгар алгыстаах бастыҥ тылларын тиэрдибиттэрэ, олохторун тэринэллэригэр бөҕө тирэх буолбуттара. Иккис ийэм аҕам курдуктар. Эбээбит Анастасия Семеновна наһаа ыраас туттуулаах, наһаа асчыт, адьас ыалдьыкка, дьоҥҥо, хоноһоҕо наһаа үөрүнньэҥ, Наһаа үчүгэй, сүрдээх эйэҕэс майгылаах эбээбитэ оннук этэ. Кини остуола хайаан даҕаны наар толору астаах-үөллээх, толору ыалдьыттаах буолар этэ. Биһи эбээбит Анастасия Семеновна диэн сүрдээх үлэһит этэ. Сарсыардаттан ынахтарын көрөн, дьиэтин-уотун дьаһайан, хара кыдьыар дьыл олох үлэ үһүгэр түбүккэ сылдьыбыта. Онно Дьиэтин-уотун бартын олох ыраастык тутан-хабан, оҕолорун бартын дьаһайан, сиэннэрин бартын биэбэйдээн, барыларын таптаан, ааҕа барыларыгар ыалдьыттыы кэлэригэр наар кэһиилэнэн, үөрэн-көтөн, эйэҕэс майгылаах оннук далбар, саха далбар хотуна диэхпин баҕарабын. Ийэ, аҕа дьоло диэн бу сиргэ оттон оҕолоро, сиэннэрэ дьоллоохтук үөрэ-көтө уонна доруобай сылдьаллара диэн буолар. Көлүөнэ ситимэ быстыахтаах диэн өйдөбүл. Биһиги бу хаалар көлүөнэбитигэр эмиэ манна оҕолорбутун аҕаламмыт этэргэ дылы хаас хаар улуута бу дьиэ кэргэммин дьэ кэлээччим. Оны бу барыһылап диэн эһээлэрин көрдөрөн иһин манна этэргэ дылы үөрэн-көтөн сынньанан барааччыбыт. Ити бу ситими утум баарын быспатахпытынан биһиги инникилээх булабыт. Ханнык баара туохха кэхтиэхпин кэннир өбүгэлэрим туралла өйдөбүл бар ол өйдөбүлү биһи өрө тутуохтаахпыт иннибэр эрэллээхпин бу өбүгэлэрдээх буламмын диэн тыллар бааллар Төрүккэ түстэммит төрүт сир аймах билэ дьону ситимниир, дьиэ кэргэни түмэр күстээх. Сүрэҕи ортотунан киирэр, өрүү да уйаҕастык иһиллэр төрүт дойду оҕолорун, сыдьааннарын арчылыы, алгыы